Бу вакыйга Татарстанда рәсми үткәрелә торган Туган тел көне һәм Габдулла Тукайның туган көнендә оештырылучы шигырь бәйрәменә тәңгәл килде. Күптәннән көтелгән тансык очрашу бу. Бер гасыр элек, Исмәгыйль Гаспаралылар заманыннан бирле Казан һәм Кырым татарларының рәсми һәм күмәк очрашулары булмады диярлек. Совет чорында партия җитәкчеләре очрашып торса да, Казан һәм Кырым арасы ерак булып калды. Милли зиялылар күбрәк сөргеннәрдә, төрмәләрдә генә күрешә алды. Кырым татарлары Урта Азиягә сөрелгәч, уртак милли чаралар үткәрелү бөтенләй мөмкин булмады. Соңгы вакытта Кырым Россиягә кайткач, Кырым татарларының юлбашчылары белән Татарстан президенты һәм Татар конгрессы җитәкчеләре очраша башладылар. Ниһаять, Кырым һәм Казан татарлары җәмәгатьчелегенең күзгә-күз очрашу вакыты килеп җитте. Кырымның Россиягә керүе гади гамәл түгел. Бу шартларда җәмәгатьчелекнең аралашуы бик мөһим. Россия шартларында яшәү һәм эшләү тәҗрибәсе булган Бөтендөнья татар конгрессы һәм Кырым татар халкы мәҗлесенең аралашу ихтыяҗы зур. Бу оешмалар тарихында яңа битләр ачыла. Телләр, мәдәниятләр, холыклар бераз аерылса да, тарихи тамырлар уртак. Милләтне һәм туган телне саклау юллары да берләштерә бу оешмаларны. Кырым татарлары мәҗлесенең делегациясе Казанга оешма рәисе Рифат Чубаровтан башка, Кырымда шактый катлаулы вәзгыять килеп туган көннәрдә сәфәргә чыкты. Шулай да мәҗлесенең агымдагы эшләрен алып баручылар белән сөйләшү Татар конгрессы вәкилләре өчен бик кызык булды. Кунаклар да Казан хәлләренә битараф булмады. Яшәү әмәлләре, эш ысуллары ике якны да кызыксындырды. Бу ачыктан-ачык сөйләшүдә тормышны бизәү яки каралту бөтенләй булмады. Милли эшләрне алып баручылар кыенлыкларны да, өметле юлларны да яшерми. Татар конгрессы һәм Мәҗлес арасында рәсми килешү төзүнең кичектерелүен дә искә алмадылар. Чөнки милли җәмәгатьчелекнең бергә эшләве өчен күңелләрнең береккән булуы җитә. Иҗтимагый уртаклашу, мәгариф-мәдәният эшләрен алып бару башка яклардан каршылыкка гына очрамасын,

Бездә дә шундый бер фикер бар иде туксанынчы елларда, сиксәненче еллар азагында. Без позага бастык, без бер нәрсәне дә кабул итмибез, сөйләшмибез дип. Без үзебезнең таләпләребезне куябыз, үзегез теләсә нәрсә эшләгез дип теге якка. Әмма ләкин сөйләшмичә беркайчан да килешеп булмый. Мәхәббәтне дә аңлатып булмый, нәфрәтне дә аңлатып булмый. Барыбер сөйләшергә кирәк. Без беренчеләр булдык, менә Ринат Зиннурович, мин, тагын без биш депутат барлыгы сезгә килеп төштек. 27 февральдә без иртән сәгать 8-дә парламентны җыеп карар кабул иттек. Кырым татарларын яклап һәм Кырымда менә бу проблемаларны тыныч юлдан хәл итү турында без сезнең эчке эшләрегезгә тыкшынмауны принцип итеп куйдык. Без сездә дә, бездә дә шундый гореф-гадәт бар. Без чакырып кунакка гына йөрибез. Әгәр дә чакырган булсагыз, без кунакка килгән булыр идек. Ә кеше авыр хәлгә калганда, туганнар авыр хәл белән калганда, авылда булса кешенең йорты яна икән, без чакырганны көтеп тормыйбыз. Без чиләк тотабыз, көрәк тотабыз, су алабыз да йөгерәбез ярдәм итәргә. Менә без сезгә ярдәм итәргә килдек. Бездән нинди ярдәм кирәк, без кулдан килгәннең барысын да эшләргә әзер, ди. У вас есть серьезная поддержка государства.

С нами еще и вот это направление.
Бу очрашуда Кырымнан зур гына журналистлар теркәмә килгән иде. Атаклы АТР каналы һәм башка журналистлар әлеге сөйләшүне яктыртты. Без орадагы иң яшь коллегабыз София Абляева белән таныштык. Ул Кырым татарча сөйләсә дә, казанлылар аны аңлады.

Иншалла, хәзергә четрекле заманнар үтәр, милләтнең әйдәп баручылары мондый очрашуларны рәсмиләштереп, даими алып барыр.